Selama lemai, selamat betemu baru di dalam pengasih Tuhan kitai Jesus Kristus. Ke lemai tu baka selama kitai agi gempuru online, iya laban ke agi enda ulih aaa. Kebuai ngagai rumah siku-siku baka selama. Jadi malam tu pelajar jaku Tuhan kitai iya nya ngambi ari Roma tauka Rom aaa dua belas ayat dua belas. Jadi bacha iya munyi tu.

Beterima kasih ke awak tu endur kami ulih begempuru sekali baru sigi rumah jaku Iban. Kami beterima kasih apai ke semua ke ulih ngambi bagi jauh tau ke semak bala ke derumah panjai ngena nengeri. Awak kami sama-sama diberekat ke nuan Tuhan malam tu. Roh Kudus tulung setiap iku kami awak kami mereti. Kami ulih nerima jaku nuan nya baka leka benih ke labuh ba tanah ke ambi. Kinya mega jaku nuan malam tu Apai awakka ukai semina iya tumbuh tang iya bebuah lebat di dalam pengidup kami. Seretai gempuru kami ari pun datai ke penemu iya. Di dalam nama Tuhan kami. Jesus Kristus kami udah besampi. Amen. Jadi malam tu menyadi ti dikerindu ke Tuhan. Aku deka ngenang ke siti iya nya rambai jaku selalu meri terima kasih ke utai ti dikebisi kitai. Iya selalu meri terima kasih ke utai ke dikebisi kitai. Nyadi jaku Tuhan ti tadi kitai meda iya leka jaku iya ke patut diperening kitai lebih dalam iya nya gaga ati iya gaga ati iya kitai patut bisi pengaga iya laban Tuhan kitai nya tadi Allah Taala ti Meri kitai lantang. Iya enda irau kitai, iya enda ringat kitai. Iya tang kitai bisi pengaga. Aja iya ajar iya rasul Paul ngagai bala ti iya udah nerima Tuhan di menua Rome din. Lalu sida iya diajar bisi pengaga. Laban pengaga nya ulih ngalahka mayuh bengkah penyakit. Pengaga nya dikumbai uhh ubat iya, hati yang gembira uhh adalah ubat. Alai manah kitai bisi pengaga. Iya nyadi iya ke kedua aba bacha kitai malam tu iya nya. aaa pengadang kita iya gaga ati ke pengadang kita. Kitai mega patut bisi utai diadang kitai ari Tuhan. Kitai bisi pengadang iya reti nya kitai bisi pengandal iya nemu diri aaa deka nerima aaa utai ari Tuhan. Nya meh reti pengadang. Iya kitai bedau utai pengadang tu utai nya bedau dipeda kitai tang kitai ngadang diri nerima iya reti iya Tuhan ti dikarap kitai tu Allah Taala ke pasti iya ukai insaAllah iya Allah Taala ke segi deka ngamatka janji semaya iya. Iya ti eh seruran deka berekatka kitai. Nyelai iya ke ketiga dia lian ati iya kitai meda. Lian ati tu eh siti utai ke manah bendar iya laban lebuh kitai lian ati iya kitai bulih Ari pengeliat ati nya ulih ngadaka pengadang kitai iya enggau manah iya dalam aaa rantau jalai kitai bejalai enggau Tuhan sigi bisi penguji iya tang kitai udah mutus ati iya kitai sigi enda deka dikal ngapa. Ya laban kitai diajar ya Tuhan malam tu liat ati. Nya alai taja pen kitai tusah begempuru ya kitai enda ninggal kediri ya ari jaku Tuhan. Tang kitai ngiga chara jalai kitai ulih Segempuru baru. Nya dalam pengasih Tuhan baka lemai tu kitai begempuru online. Nya alai menyadi ti deka rindu ke Tuhan aku gaga ti iya taja pun enda senang ngaga recording tu iya tang Nya siti usaha iya kena kitai begempur iya kitai ngereja ka pengawa enggau ati ti liat iya laban ati ti tetap tegap Nya ti ngasuh pengarap kitai enda bungkir. Iya nya alai tu siti iya ajar uhh Rasul Paul ngagai bala di menua Rome. Iya ukai semina uhh liat ati iya nganti pengadang. Enda menyadi tang kitai patut liat ati natka pemerinsa. Laban ti, penguji nya merinsa kitai baka diatu covid sembilan belas tu mayuh kitai merinsa iya laban merinsa kati merinsa nebuai tukey kereja iya lebih agi baka kitai enda ulih bansa berundai merinsa amat kitai wai iya tang dalam kitai ti Ngubah diri berinsa tu ga kitai bisi pengadang ga kitai bisi ngandalka Tuhan ulih muka jalai ke kitai. Iya nya alai kitai terus iya ngagai uhh besampi. Iya eki ujung ayat ke dibacha kitai tadi iya nya. Iya ki kelimpah ari kitai nat ke pemerinsa iya kitai majak besampi iya kitai meda iya nyadi ayat nya tadi iya ke dibacha kitai malam tu iya nya gaga ati ke pengadang kita liat ati nat ke pemerinsa majak besampi. Jadi majak besampi tu eh, kitai enda ngetu-ngetu kitai besampi. Ya enda ngetu-ngetu kitai begempuru ya baka malam tu. Ya di sekat kitai enda boleh nemuai. Ini lah ngusung bala pangan kitai Iya di rumah panjai tang kitai ulih datai ngagai sida iya malam tu iya ngena online. Iya nya alai kitai arapka semua kitai ti ulih uhh nerima signal uhh online aku arap kita anang muai awak iya. Endur kitai begulai di dalam pengasih Tuhan. Ya, laban majak besampi tu, kitai selalu meruan minta. Ya, kitai selalu seruan bejaku ngagai Tuhan. Ya, kitai selalu, laban jaku Tuhan madah, oh, kenatai ke semua uh, peminta kita dalam sampi. Iya nyelai kitai majak besampi iya ke penusah kitai awakka kitai uhh ulih mansa berundai enggau lebih lempung agi uhh nyah sampi kitai tauka bekeni ku chara iya Tuhan muka jalai ke kitai kitai pun enda nemu bekeni tang kitai pasti Tuhan deka muka jalai. Aja siti utai ke dikumbai pengadang iya nyadi gaga ati iya ke pengadang kitai udah nya natka pemerinsa iya lalu majak besampi. Iya nya alai uhh dalam rumah lima aya dua iya ulih iya kitai Udah ulih datai ngagai pengasih ti alai kitai bediri diatu. Ya laban lebuh kitai udah nerima Tuhan, ya lebuh kitai udah arapka Tuhan, kitai ulih datai ya baka ke diatu di dalam pengasih Tuhan. Ya ulih pengasih Tuhan ya kitai meda lalu kitai deka temegahka pengadang kitai ke deka enggau bempu mulia Allah Taala. Iya hari ati kitai ti tan, liat, iya majak besampi uhh bisi maya awak kitai meda mulia Allah Taala. Alai iya mayuh orang madah uhh enda ibuh kitai besampi ke covid nineteen nya ukai kitai kediri aja Ngeluru dunya ke merinsa. Enda, kitai mega patut besampika dunya kelimpah ke besampika diri kitai empu. Ya, laban kitai nemu kebuah utai tu nyadi, Tuhan tentu bisi tuju ya ke besai ngagai kitai. Iya meri kitai awak endur kitai besampi. Meri kitai awak endur kitai tadi betunggung diri sebilik. Iya nirika meh sembah Tuhan. Iya tu sigi tai suara Tuhan ya kitai bela ngasai ka ya kitai diasuh pulai ya ka ari enti kitai pindah diasuh pulai ya lain tang kitai chukup merinsa menyadi. Ya laban lebuh kitai pulai kitai di quarantine empat belas hari. Pia nya aja kitai deka dichek disuap iya di aaa peresa iya diambi sampel chuntoh iya aaa kena aaa aaa nentuka kitai tadi dirampit tauka enda iya lebuh kitai ti gawa di menua orang. Nyelai tu nyadi aaa kitai meda Iya ajar Paul mega nandu tu ba orang bansa Hebrew. Iya kitai meda ditu ku iya ba Hebrew sepuluh ayat tiga puluh dua tang kingatka gaya kita menya. Ya lebuh kita baru udah nemu penampa kita deka ya diri ya balat diperinsa ya tang kitai tahan ya lebuh kitai baru arap ngan Tuhan kadang-kadang kitai lalu diuji orang. Nyang utai ke dempa kitai suba aaa kitai kadang-kadang kitai ngelengka ke nya iya baka ngirup air bisa iya kitai gai agi iya makai utai ke beragi kitai gai agi iya laban utai nya tau ngasuh kitai mabuk iya tau ngasuh kitai enti di aaa aaa enda aaa berasai nyebut utai ke salah. Jalai kitai meda ditu ba ayat tiga puluh enam kita um begunaka ati ti tan iya ngambika lebuh kita udah ngereja peneka Allah Taala kita nerima utai ke udah disemayaka Tuhan. Ditu siti Utai ti amat begunaka kitai. Iya ukai nya kitai diperansang tan ati aja tang awa kitai enda di nyambut mulia Allah Taala iya lebuh kitai udah ngerejaka jaku Allah Taala. Nya alai ka penutup kitai malam tu menyadi kitai enda ngambi awa Panjai awak kitai ulih besampi ka pekara sampi ruang bilik baka kemalam tu iya kitai nutup ngena Injil Luke lapan belas ayat satu iya lalu madah ka siti sempama ngagai sida kena iya madah ka sida enda tau enda seruran besampi Iya iya sebama ke siku hakim ti enda nemu Tuhan. Nyadi hakim tu bisi kuasa nulung um pasal undang-undang. Tang datai siku indu balu minta tulung iya ba indu balu tu nadai um basa deh nadai ukai orang ke besai. Laban hakim tuan hakim tu enda nemu Tuhan jadi iya lalu berunding eh enggai nulung iya kapa nadai iya bisi utai duit kena iya mayar ti aku minta bayar. Tapi aku runding iya, iya pandang rendah ngagai indu balu tu iya tang indu balu tu datai ngagai opis iya Belama-lama nyuka tiap hari iya lebuh iya meda indu balu tu selalu datai lalu berubah ati Tuan Hakim tu deh taja pen iya ukai orang ti nemu Tuhan iya tang pengasih iya lalu bisi. Ayan, iya iya tebantai sinu ngagai Indu Balu tu. Iya lebuh iya sinu ke Indu Balu tu meda iya selalu datai, iya lalu nulung kes chara Indu Balu tu. Iya Indu Balu nya beterima kasih iya iya nadai datai agi. Nyadi reti iya enti Tuhan Hakim nya orang ke ukai orang nemu Tuhan. Orang ke jai. Orang tegai nulung orang reti enda diberi iya upah ke besai. Tang lebuh maya tu iya nulung indu balu tu, iya ngasaika nama agi iya Tuhan kitai menyadi. Tu Jesus empu meri sempama tu. Nama Tanding iya. Nama banding iya Tuhan kitai enggau Tuan Hakim tu iya kitai meda. Iya nadai banding iya. Laban Tuhan kitai sigi seruran ngembuan pengasih ti chukup besai ke kitai. Amen. Nyentuk ke iya mati atas kayu regang ketegal kitai. Nya alai uhh kitai besampi menyadi awakka. uhh Tuhan iya terus meri kita ati ke baru iya new norm awakka lebuh kita napi penusah maya pasca tauka lebuh pemulihan covid sembilan belas tu iya kita enda uhh mantul kita enda uhh pudar kita enda berubah. Kitai seruran ya besampi terus ya sampai ke kitai nerima janji semaya Tuhan. Ya aram kitai besampi. Allah Taala Pai kami ti di surga. Apai ke badas. Allah Taala ti kami sembah kami tinggi ka dalam nama Jesus Kristus. Apai Surga kami besampi Tuhan malam tu awak ke nuan berkat ke setiap rua bilik. Ke bisi enggau kami begempuru online baka ke malam tu. Ti sida lebi nuan ngering ke sida Tuhan. Ti sida sakit nuan ngerai ke sida iya apai. Oh ti sida iya tusah ati ti bisi penanggul. Bisi rabat, lalu meri sida iya roh pengelantang, roh pengaga, roh pengandal iya Tuhan Yesus. Oh terima kasih Apai. Apai Seruga beri kami ati ke nelap, iya beri kami ati ti deka diajar jaku nuan Tuhan malam tu. Awakka jaku nuan nya Tuhan ulih betegu dalam ati kami taja pun dah tembu Iya disebut kami, ditusui kami, dipelajar kami iya malam tu tang kami terus besampi. Awakka Roh Kudus nuan Tuhan nerangka sekali agi dalam ati kami awak kami Tuhan ulih mereti. Oh awakka ati kami Tuhan diubah. Awakka ati kami baka ati nuan Tuhan. Awak ka bina a mudah mukir ngapa apai. Bayak ke bekeni ko penguji awak kami baka teladan sida Job ya awak kami mega baka teladan sida Daniel awak kami mega baka teladan a bala bala ke tan terus besampi taja pen Ai sida iya bisi utai Dengkul Nanggul. Ku nya mega kami apai. Awak kami terus besampi. Awak kami gaga terus bisi pengaga taja pun kami iya bisi penanggul nyama covid nineteen tu. Oh terima kasih apai. Jaga lindung semua orang bilik ti bisi enggau. Pia ke kin nadai enggau tang sida iya di dalam gempuru kami baan Tuhan. Oh gerija besai kami. Iya jemaat LEC, bayak ke nya basa Malaysia bayak ke nya basa Inggeris. Tuhan nuan nyaga, Tuhan nuan mungkus semua jemaat kami Tuhan ari ke mit datai ke besai tuai. Nuan mungkus nuan ngelindung, nuan nyaga lalu nuan ngayung kami Tuhan Yesus ngejauh ke ari semua kuasa-kuasa virus lalu ti enda manah ya Tuhan. Virus ke ganas. Virus ke ari kuasa Iblis nya, Tuhan kami mutus kami matah kami ngancur kami merintah ke semua utai nya dipunas ka di dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus. Puji ke nama nuan Tuhan. Terima kasih Apai. Di dalam nama Apai Anak Roh Kudus kami udah besampi. Kita minta semua utai tu. Amin.